Abandi boona baagamba kwonka ataine ekirikukira okutendereza kuti, Tendereza Yesu, na munonga orubaju oru.

bakwe baitu Ah. hati nompurira nari tokumpurira nimumanya ebiragiro nimubikwata eijaga nimubireka kubuhenda nimwenda ngu mubyangutse kwonka mugume mubi- mubikuratire mubihamye bakwe baitu Honarebo Rwamirama na bagyenzi baabo bwija nabo baine rikaari, abakuru b'amadiini, ba Honarebo Members of Parliament n'abakuru ba gavumenti abari aha, Abahinda n'Abahindakazi, abanyamukago, abanyabuzaare mwena abaareetwa rukundo y'eka ya Andrew na Phoibe, Ruhanga naayebare. Eizooba nk'eri n'eizooba ry'okushemererwa omu maka gombi ag'abazaire, embaju zombi n'abanywani baabo. Eky'okubanza ka mbanze nsiime Ruhanga. Noomanya Bishop yaagira ngu eki orikukunda Ruhanga nikyo arikukuheereza. Andrew Rwakishaija na Phoebe bakunda abantu. Mbwenu twakireeba nikyeyoreka ngu rukundo yaabo eri aha. Ekindi eki ndikusiimira Ruhanga n'okumpikiririza ekiteekateeko kyangye ky'okubaasa kutaaha obugyenyi obu bwabwaza kundema. Mpurira ente zangye z'oku ezimwe zaaruga aha roore kubi niyo naagurikira. Kuri Rwakishaija atanteerera simu bwaba andemerire oku naaruga aha rukomera nikwo naija nta? Kwonka Ruhanga yaampikiririza ekyetengo kyangye. Ruhanga naayebare. Yebare kunteera esimu. Naaniija kushaasha munonga. Ahakuba naaza omu kuteera ebikatu naayebwa. Mbwenu ekyo Ruhanga yaakihikiriza. Kandi yaakihikiriza ahabw'ekigyendererwa. Eky'okubanza n'okusiima abaana aba bombi Eky'okutandika nakyo, Shira na Moses nibo baatureeta aha. Nkashemererwa munonga kubonera Rwamuraba okwizire kumpuutira ayohoreziibwe Rwakishaija nk'ebi Rwamuraba Rwamuraba yaabagambira. Twagamba bingi ebitari by'okuhuuta. Twasiima Ruhanga ku arikugyenda naatukwatanisa. Omu biro bye munonga enyima, ab'eihindani babaire bashwera omuri beene Rikaali. Bwanyima beene Rikaali nabo baatandika kushwera omu bihinda. Kwonka ab'eihindani titwababandize, titwatsikira kushwerayo. Nambwenu ba maama waitu abakukira obwingi boona niyo bakuruga. Oteeremu na maawe. Nahabw'ekyo nkashemererwa munonga ahu abaana abo bakukwatana baka, ba, bakaba nibaza kutureeta aha. nitubasiima mubateerera omu ngaro kuri batarakikozire nituguma tutegyereize omwishiki nakironda omushaija omushaija nakironda omwishiki eizooba eri neryabaana batureeta aha ekyakabiri n'okusiima abazaire baabo abazaire nintandikira aha Rwakishaija na Faibi abashaija baitu bokuba abanyoro bagira ekishongoro kyabo ngu wateera enanga gyebanza akambanza owange rubataara Reka mbanze Andrew. Andrew na Phoebe n'abantu b'omutaano. Ti ba butoosha ngu n'abantu ba butoosha. Hariho abantu ba butoosha. Mbwenu mutakwetegyereza. Hariho abantu aba butoosha. Kwonka hariho abantu abaine omutaano. Buri muntu aine omutaano aha ndiijo kwonka hariho abantu abaine omutaano. Andrew na Phoebe n'abantu abaine omutaano nka famire. Ku okutandikira ahari Andrew, Eky'okubanza, n'Omuhinda ou ndikusiima, ou ndikwesiga, ou ndikwehuriza nk'Omuhinda nangwa aruga aha bindi. Abahinda mumuteerere omu ngaro. Kuba Omuhinda ohikire, kukikunda, kukigambirira, kukyesiga, abarara nibafa kubi mubarigyeho. Andrew n'omwebembezi n'omutegyeki n'owabakyeeremaani b'abariisa ba Nkunu yoona. Akaza n'omu bwami bwa gavumenti yaaza omu LCC yaija yaaburugamu. Abantu baayanga ngu ahaa ngugarukamu ahabw'ebirungi bye. Andrew naaza kukugambira amazima nooyenda nari otarikwenda. N'obu akuba purezidenti amweta ngu amugambire ebikufa omu kicweka. Andrew n'obu orikutsiga ahi waamutsiga kwiha noomureeba okaija okamushanga oku waamutsigire buri nikwo ari na hati noomanya ngu na nyenkya kare nikwo araabe ari. tinyine eki kubaasa kumwebazisa. Hurira, noogira ngu imwe bari imwe bashaija mwe timurikumanya omwana omu mwashwera? Aine emizi mirungi ahabw'okuba naashisha abaabo. Hati Andrew n'omwe. ahabu twesiimiramu ahabw'okuba na baishe na baishenkuru omusingi ogu baatimbire agyenda naagwenegyeza. Imwe Banya-Uganda emwe muri aha, Uganda bakagyeta ekigambo baatwara Buganda baataho u, yaaba Uganda kwonka ekaba neeruga omu Kingdom ziina, nikyo baagyongyerireho U, Obugabe bwa Ankole, Obugabe bwa Tooro, Obugabe bwa Buganda n'obwa Bunyoro. Ebyo ku byabaire bitariho, Uganda kuri etariho. Ogwo nigwo musingi gw'okubanza. Ogu mushenyi guma nimwehurira mwe imwe bihinda mwe, abateigire nkore emyaka rukaaga ikaba nkore. Eka sheti leo ire nkore kwe kushare. Ekyo ninkimusiimira kandi ninkibasiimira. Kwonka ntakamurigireho ara, aka, kandi hakaba hariho omusinzi baabaire nibeshongora. Ekirikwenda ngu hati ni ntaho naamugambaho, kwonka tinka niinyenda n'okuba niwe naagambira hati. Bakeeshongora omusizi ngu akaba ari omushaija kitwara buta. Akaba atabutwara butumbagiza kwonka akaitwa akabindi ka aha munwa akaba naanywa amaarwa. Mbwenu ndi wa kishaija, tinkumanya akabindi kaaba kakukwita akakuzibira kurokoka. Lazaro yagambire okuhendera gye, imwe bantu imwe abari aha buri muntu aine akabindi kye, imwe baana mwe abarikukura buri muntu aine akabindi kye, mbahereza obujurizi nanye nkanyine akangye. Okwo noshusha oti ndi omuntu murungi nti tindikwiba nti ka ntakujuma abantu, kwonka nkanyine akabindi kangye k'obushambani. Kityo Ruhanga yaakantambiire. Mbwenu bwakishaija kara niko kabindi akootsigaise keeteise. Kara kari akandi katugambire kandi ningambira bwakishaija ngu imwe baana mwe abu twatandikisa famire mumanye eki turikwendeeza buri muntu weena omuntu weena oine amagara omuntu weena n'omusiisi kwonka hariho ekirikubutamba nahabwekyo Iwe rwakishaija ka nkurigyeho. Kasita naagambira ekyo, taine kindi eki orikutsigaiza omu nsi ekitsigaireyo, obuzire ako konka, okashemererwa amagara gaawe goona. Vibe. Muteerere omu ngaro, mbanze muteerere omu ngaro rwakishaija kuba oku ari, kuba him, to be him. Akanywana abantu boona, yanywana purezidenti, yanywana ba El Karhanga, yanywana ba ba Kavuuya, Fred Mwesigye, ebikongi n'abahansi boona nibanywana be. Ahakuba nyowe omuntu ku akuba ari owaitu ari omwebembezi nguma nimpurikiza nimbuuririza tinkamuhuriraho ga ripooti mbi. Takaibaga, tinkamuhuriraga ngu anyagire ekintu ky'omuntu. Nahabwekyo yebare. Ka nze ahari Faibi. Faibi nawe n'omukazi w'omutaano. Faibi akaba Omuhinda. Akaba ari omuhwezi ku yaashorwa omu bihinda yaaba omuhinda. Yaakunda ebihinda munonga munonga munonga. Yaabihimba, yaabeeshongora, yaabazaara, yaabakuza, yaaba ekibaaju omu ka ya Rwakishaija. n'abaabo boona nitubakunda. Imwe bantu mwe boona be Rwamirama, omwana ou waatwara akuziibwe omukazi w'oburyo, omukazi w'okukuma eki arikukora n'omushaija ou ndikusiima emanzi. N'ahabw'ekyo aine emizi mirungi munonga ei arikurugamu. Fabio, Nyowe nkamweheera ente ye hangahari, ezangye na Rwakishaija n'abaana be zoona eza hangahari. Ku yaayeshuka yahimbira abihimba abihenda yaabeeshongora ekyeshongoro kye naamusiima. Ainemu ati obu ari aho n'omuhimbi. So naabaasa kuja kuzaarira ba artist Moses. Nimbaasa kusiima ndenze eizooba. Ka nsiime abaana ba Rwakishaija, batabani bangye na bahara bangye ahabw'okuba omuntu ashemereire kushisha abaabo. Abo nabo abaana nibatwerarikiriza ku batutandika kukura oyerarikirira omwana ogu yaabaata yaabaata. Mwebare baana mumubateerere omu ngaro. N'abaana barungi munonga nimbasiima. Nahabw'ekyo shera eiziina rya Rwakishaija ombe n'erikaari. rigume riri eiziina rya Rwakishaija na Faibi. Ka nsiime abazaire ba Moses. Ku naabe Rwamurama akwizire kuhuuta nk'oku naabagambira, ku twaheza naagamba ningamba na Moses ningamba nawe. Ahakuba nkamugira ngu ateekumureeta. Itwe hati eki abaana mukiri kubashaba abazaire nimumanya ngu abazaire banyu bateiremu by'amaani kuza kuhika ahi muri. Boona nibamurama na bagyenzi baitu. Itwe ku twarugire omu kishaka abaana b'abaitu boona n'abaitu abu twezaire n'aba banyabuzaare boona twabeekorera aha mutwe. Hati muhikire aha kwekwatira amaka. Twizire aha kubahaasirira, kubaheereza omugisha, kubatetsa ngu mugumizemu omusingi gwaitu mutagwita. Nyowe ninkunda abaana munonga, n'obu abaana ba Rwakishaija nibakimanya, n'ab'abandi. So ente nkaba eyi ningiheereza kira. Kwonka ahabw'okwenda kuhwera amahari, Moses naiwe ku oraare ku muraije, naiwe oije otware eyaawe. Ahabw'enki? Ahabw'okuba niinyenda ngu otagira ota egi ente neeyashira, nari ota egi ne- ota- ota- ota- ota- okaguma noogitwara nk'ey'omukazi, reero aba- abashaija nimukira kwita iwe ku araatware eyaawe n'eye, aho baasi niba mubaransingire. Kandi nikyo n'abandi nikyo ndikubakorera. Eki ndikwenda ngu mpereerukye nakyo, imwe baanamwe abaashwerana n'abantu abari aha, n'okubagambira ebigambo bishatu, okumanya, knowledge, okwetegyereza, understanding, kwonka ekya kashatu ekirikubikira byona hariho okushoborokyerwa, wisdom. Noobaasa kumanya bingi. Noobaasa kubyetegyereza, kwonka obure okushoboorokyerwa oku oraabikozese. Mbwenu baishikimwe na bashaijamwe abato, imwe abakutandika obushwere hati, obanze omanye omushaija waawe nari iwe omanye omukazi waawe. Okumanya. Ruhanga akahanga buri kintu kyona ekiine amagara, kiine omutaano ahari kigyenzi kyakyo. Manya omushaija waawe oku ari n'omukazi waawe oku ari, takubaasa kuba iwe, tokubaasa kuba we. Oku ari nikwo ari, niwe ogwo. Mumanye. Mwetegyereze. Mwetegyereze. Omanye eki arikukunda, omanye eki arikwanga, omanye eki abo abarikukunda, omanye eki abo bakunda. Omare eki banga, beetegyereze, understand them. Kwonka ekya kashatu ekirikubikira byona, n'okushoborokyerwa kugira oburyo bw'oku araakitwaze. Kugira oku araagira oburyo oku araabitwaze. Ebyo nibyenda okubuuza, nibyenda okubuuza abakuru. Byo ndikubuuza abazaire, ebiraakugumire mbitwaze nta? Okushoboorokyerwa oku oraatwaze ebi waareeba, ebi waamanya, ebi waayetegyereza kwonka okashoboorokyerwa oku waabikozesa. Kandi gye ahari abo bakushwera nze aha Banya-Uganda mwena. Mumanye Uganda ahu erigire, mwetegyereze ebyerabiremu. mubaase kushoboorokyerwa ei murikwenda kugitwara. Eminyeeto, abatsigazi n'empangare, hati obunaku n'obwanyu, ensi Uganda ni nungi, tukozire emisingi ni mirungi, eine emisingi y'obuzaariranwa, eine emisingi y'obwebembezi, eine emisingi y'okutegyeka gye, eine emisingi y'ebintu hati ebishaagire, mutafa. mushoboorekyerwe oku muraabitwaze, mwongyere aha bi tubaire nitukora. Horeebu Rwamurang'a yaaba naabagambira ku turabaire nitutunga ente, kandi murekye kwerarikirira, murekye kutiina ngu ezi ebiju nitwija kuzihikamu. Ebiriho hati nibitworeka ngu turiyo nitugyenda omu maisho, step by step, process by process. Uganda imwe abarikwenda kurahukiiriza tokwaasa kubikora mu mwaka gumwe ebiri eshatu ena etaano ni generation after generation hati aba abarikushu egi ni generation hati aba batabani baitu na bahara baitu abarikushwera barikutandika amaka egyo hati niyo erikutandika ebisya mbaire nimbuuza omwana ishe aine ente nyingi nti hati iwe aha nooza kwongyeraho ki? Ati, Niinyenda ngu ndeete ebirikorerwa Kampala mbikorere aha. Abaire naagamba aha mate. Ati, Ogira ngu abantu agu bakupakingira Kampala, ngye ngabapakingire aha. Obwo naaba addingireho value. Nimbashaba mwena ebi mwahikize hatabaire hariho omushana ebicweka ebimwe bifiire. Kwonka nibitwegyesa ngu tukore twongyere aha aha ebi twahitsya. Emyaka makumi abiri eyahwaire haine ekyayongiirweho. Hati emyaka egi, emyanya yoona mukagikora ni mirungi, mwena mwine amamotoka, nimugyeemura amate, nibigyenda omu maisho, n'obu hariho harimu ebizibu, nitoija kutandika kwitirira ebyo ebihingirwe naki, buri kaanya guma nooyongyeraho. Obutungi ti bintu bingi, obutungi n'okushemererwa omu bi oine, nikyo ndikuhendera nakyo. Ebikye nari ebingi ebi oine ku orootaho kubishemererwamu, obwo ti butungi, kandi ekyo nikyo kitungire waakishaija. bibe bikye bibe bingi oshanga nasheka. Ku muramutegiire aho mwire okwo mwibe. Mwire okwo mwibe. Mwire okwo musikure. Mwire okwo mundane ebitari byanyu nitwija kubakwata. Nabanja abagambiire ku orareeba nabanja agizire ngu ku akuza kuruga atakarugire omu bwami nayija kuba yabagarira orubaju. Imwe abarikwenda kwiba mwibe nituza kubakwata. Ebyenshuma tibitungisa. Okutunga akahooka karya gye ni karungi munonga nikanuda imwe mwana abarikushwerana. Mwijukye, amaka amarungi agu murikuhurira taga abaibire, n'agu abaatungire ebintu byabo omu busingye mpora mpora mpora mpora mpora bakajunwa, baketeisa, bakashemererwa, bakakora ebirungi. Tihaine ekindi eki turikubeetengyesa Ruhanga abaheereze omugisha baana mwe. Ruhanga aheereze eka yaawe Rwakishengyya omugisha. Nitugisiimira okureeba ngu omazire omwaka ogu ebiremezo byona noohingira, noohingirwa, nooshemererwa, abantu nibakwongyera okukwesiga. Nitukushabira ngu ohendeere gye. Ky'eki. Nikyo kitsigariire. Tihariho kindi. Tihaine obushaija obundi obu turikurondamu. Tihaine obushaija obu turikuronda omuriimwe mwena abari aha. Tari obukazi mwena obuturikubarondamu imwe abakazi mwe, murekye kwitwa busha, abaajundwe bakakira. Abarikwenda kugyenda, abarikwenda kugyenda, tugyendane, tugyendane, tugyendane, imwe abarikweziringa, twabatsiga, twetwaza owa Yesu. Ruhanga abaheereze omugisha.